Тапшыруда сәламләү сүзләре яңгыраганчы, әлеге чыгарылышта сезне Ульян өлкәсенең татар авылларына сәяхәт көткәнен әйтеп узыйк. Әлеге кадрларда без 2020 елның апрель ахырында Ульян өлкәсенең Николаевский районында Казаннан 450 километр ераклыкта сәфәребезнең 4 нче көнен башлап йөрибез. Хәерле иртәләр! Бүген иртән иртүк торып, без кичә узган тапшыруда инде дөресрәге, булып узган Барыш районындагы Калда һәм Тимошкино авылларыннан 100 чакрым юл узып, без Черкәли дигән авылга килеп Җитештек, Аллага шөкер. Черкәлине карталардан эзли башласагыз, Черк лей дип эзләгез, без инде тапшыруыбызда үзебезгә яраклаштырып Черкәли дип әйтербез. Менә аңа бик матур манзара һәм шушы урыннан, шушы күренешләрдән без бүгенге тапшыруыбызны башлыйбыз. Гел картага карап йөрүче кешеләр буларак, иң беренче чиратта Ширкиле авылының борынгыдан зур үзәкләр саналган Сарытау, Ульян, Пенза, Самар кебек шәһәрләр арасында кыл уртада урнашуына игътибар иттек. Авылның олы юл буенда урнашуы да аңа нигез салучыларның бу урынга очраклы килмәгәннәренә ишарәли.
Бу авыл Черкили дигән авыл Менә черкилек булган, черки дигән сүз бит ул камар дигән сүз. Монда булган кываклык, урманлык, менә бер күп агачлык булган бу җирдә. Шуңа күрә э, шул җирне э, безнең бабаларыбыз сайлап алганнар, монда су булган. Менә су булган җиргә урнашканнар. Балуталык дип әйтәләр инде борынгы бабаларыбыз. Су булган, урман булган, агач булган, төзелергә җайлы булган бу җирдә. Менә төзелгәннәр, ызбалар куйганнар. Монда бер генә урам булган борынгы бабайлар, бер урам. Менә ике яклап ике ызбалар булган. Менә шушы урам булган ахыр инде. Менә шул урамнан, альхамдулилла, башланып, хәзер бүгенге көндә бер 5-6 урам булып чыкты, наверное, инде, Аллага шөкер. Та. Хәзер күпме кеше яши монда? 3000 кеше якын дип әйтәләр инде, иншалла, болай переписебез буенча. Алланың рәхмәте.

Шуңа күрә, Аллага шөкер, бу Черкели камарлы булганга күрә шул исемне кушалар инде. Бик күп камар булган бу җирдә. Без карап уздык, бүгенге көндә авылда дүрт мәчет бар. Әйе. Э, элек тә шулай булганмы һәм беренче мәчетләре кайчаннан барлыкка килгән дигән мәгълүмат бармы? Безнең авылда менә ул бабайлар, борынгы бабайлар, алар ике мәчет, ике мәхәллә генә булып торган әлгә чике. Зур булса да бәрбер. Зур булса да ике генә бу очтагы бу очтагы мәхәллә булган менә монда мәчет, шул мәчет үз урынында безнең мәчетебез булган һәм теге мәчеттә булган. Ике генә мәхәллә булган бу мәчет ниде, бу авылда.
Җәмәгать Черкиле буенча йөреп торабыз. Бер башыннан керәбез, икенче башыннан чыгабыз дигәндәй. Шулай да рульдә йөргәндә уйланып йөрим әле дә булса, һаман да бу авылның атамасы буенча сораулар бетеп бетмәде бит әле. Ярар Черкиле икәнен аңладык инде. Э, Шерекле дигәнен дә ишеттек инде башка яктагы кешеләрдән. Шерекле дип тә атыйлар. Э, Шул ук вакытта башка фаразлары да бар. Карталардан караган вакытта сезгә аңлаткан идек, э, черкли дип эзләгез дип. Бу очракта картларга кергән сүзе аның бераз гына ошаган ширек дигән сүзгә. Икенчедән ошаган бер версия буенча зирек дигән сүзгә, ягъни бу ширкили дә, ширекле дә түгел, зирекле дигән урын булырга мөмкин. Урманлы як бит инде ни дисәң дә, андый фараза да бар, анысын да белеп торыгыз. Нәрсә ишетсәк, сезнең белән шуны бүлешеп йөрибез, гаеп итмәссез. Авылга нигез салынган, дөресрәге бу төбәккә татарларның төпләнеп утырган чоры дип 1600 елларны саныйлар. Шул вакытта хәзерге Пенза өлкәсенең Кузнецкий район җирләренә 12 татар гаиләсе күченгән диләр. Аларны Төмән губернасыннан китергәннәр дисәләр дә, ул губерна 1918 елда гына барлыкка килгәнен онытмыйк. Ә менә бирегә килүче татарларның төмәннәр булуы ихтимал. Ягъни аларның аерым иҗтимагый этник төркем тәшкил итүче, патша Русиясе вакытында да морза, кенәз титуллы аксөякләр булуы бик мөмкин.
Бу авылның тегеләй э, точный дигән тарихын әйтеп булмый. Әйе, монда ике версия бар. 500-600 еллык дигән авылда.

Безнең авыл бит башка авыл нидә булган? Менә менә бер 5 чакрым, 5 километр, 10 километрме диярлек инде э, бер җир бар. Менә анда кору булса иде, барып килә идек анда да, әйме. Э, менә шул авылда безнең бабаларыбыз иң беренче тарихка баксак, тарихка карасак, шул вакытта инде бабаларыбыз бер э, версияда 6 брат, бер версияда 4 брат килеп төшкәннәр диләр инде. Нинди җирдән килеп төшкәнлеге, менә берсе версия Тюменнән дип әйтәләр. Тюмен җиреннән. Берсе инде Темникова дигән. Менә ерак түгел, ул Пенза арты микән Темникова, менә шул җирдән дә килеп төшкәннәр дигән, дүрт брат, алты брат шундый бер гаиләләр килеп төшкән булганнар бу авылга. Менә анда алар төзелгән булганнар. Аннары соң инде алар күпмедер яшәгәннәр, аларның зияратлары да бар анда. Аларның зияратлары бар, күп кеше дә вафат булып күмелгән булган, чөнки анда яшәү булган, бер 100 елмы, ничәдер ел күпмедер яшәгән булганнар, чөнки зияратлары күп.
Темников турында сүз чыккач, бу якларга нәкъ менә төмәннәр килгәнлегенә тагын да инана төшәбез. Кайчандыр аксакаллар риваять итеп булса да сөйләгән тарихка, гомумән, игътибарлырак булырга кирәк, чөнки авылның яңа урынга күчеп утыруы да Аның башлангычы турындагы мәгълүмат та аз булса да өйрәнелгән тарих белән тәңгәл килеп бара.
Э, бу менә безнең бик мәңгелек әйтик, күптәнге безнең Черкиле авылының э, мәдрәсәсе шул урында булган. Әйме. Шул мәдрәсә ватылгач инде юкка чыккач, менә бу мәчетнең түбәсендә булган бик күп китаплар әйме. Шул китапларны кай итик дигән мәсьәләгә килеп төшкәч, бабаларыбыз инде шунда китереп күмгәннәр һәм урнысы билгесе булсын дип, менә шул агачларны утыртып калдырганнар. Менә моның астында зур китаплар күп. Аны казып карамадыгызмы? Казып каралганыбыз юк. Менә кем дә казып карарга менә вөҗданы җитмәде инде. Болар шулар шунда тора дип, э, борынгы бабаларыбыз безгә сөйләп калдырган иде инде. Менә шундый тарих аның. Монда кем дә тими дә, кем дә нитми дә, ну иншалла, э, нитеп э, вакыт вакыт чагына менә шуны буяп алабыз инде шул челтәрне. Күркәм булсын дип, матур булсын дип иншалла. Бу шул мәдрәсә урынысы һәм шунда китаплар күмелгән дип бабаларыбыз әйткән иде авылда мәдрәсә берәү генә булганмы берәү генә булган менә э, зур авыл булган инде ул зур черкели дигән исем бушка кушылмаган анарга бит шуңа күрә шул э, мәдрәсә булган шул урнада бик күп шәкертләр укыганнар монда һәм дә ул э, ул мәдрәсәләрнең остазлары булган инде безнең Э, Хабибулла Ишан бабай турында белә торгансыздыр, ул Зимницада Хабибулла Ишан бабай, Ишан бабай булган. Менә шуннан аның шәкертләре э, бу мәчетнең, бу мәдрәсәнең э, укытучылары булган инде. Безнең имамларыбыз, менә бу Черкели авылының имамлары, борынгы имамлары шул Ишан бабайдан укып чыккан шәкертләр булганнар алар.
Безне Ширкилегә юнәлтүчеләр аеруча авылның зиратын күреп чыгу кирәклеге турында ассызыклап әйткәч, берәр тарихи каберлек бардыр дип уйлап куйган идек. Чынлыкта безнең өчен бөтен зират борынгы каберлек булып күренде. Шуңа күрә Ширкиле көн күрешенең бу өлешенә аерым игътибар бирүне мөһим саныйбыз.

дип динебездә хәбәр ителә шулай. Иншалла. Бу беренче зират бит инде, шушы авылның беренче зираты бу. Әйе, теге авылдан бу авылга төшкәч, менә монда иң беренче зиярат шунда күмелә башлыйлар инде. Авылның кырыена инде зиярат ясаган булганнар. Бу дальшырак. Беренче зияратлар аның дальшыда. Хәзер карарбыз Алла бирсә. Менә борынгы бабаларыбыз шунда ята инде, бездән дәва көтеп, менә бу каберда.

Ташларны әйтәсезме? Менә таш дигән әйбер бит ул э, естественный әйбер, Аллаһу Тәгаләнең менә природадан чыккан әйбер ул. Менә без укыганда да аның турында әйттеләр инде. Безгә борынгы муллаларыбыз да сөйләп килә иде. Менә тимер чардагы куярга мәкрух дип, ягъни рөхсәт ителмеш динебездә ул кыздырылган әйбер дип тыя иделәр. Менә мин 94 елны имамәтчелеккә килгәч инде җәмәгать белән сөйләшеп Менә шул тимер чардакларны алырга бер идеяга килдек, бер уйга килдек һәм шуларны тихо-тихо гына, әкертен-әкертен генә шул тимер чардакларны алып, ташлардан гына тезәргә бер фикергә килдек. Менә ул ташлар тезү динебездә таш зикер итә дип әйтелгән. Менә таш ул естественный әйбер, ул кыздырылмаган әйбер. Менә шуның өчен аның бит таш ул күпмедер, ничәдер елдан соң Югала, менә песокка мәйләнә анда, комга мәйләнә. Шулай иттереп, менә простой, гади әйбер булсын кабердә. Гади әйбер булсын өчен, менә шул ташларны шулай без бер тәртипкә салын дигәндә, менә ул матур булып күренә дә, Аллага шөкер. Теге бардак төгел, менә Аллага шөкер, тәртипле. Һәрбер кешенең бит кабере андагы хәл белән хөкем ителә. Кабердәге хәл белән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер заман Зияратка сәхабәләре белән кергәч, сәхабәләре әйтә, Я Расул Аллаһ, ни кадәр тыныч бу каберлектә, бу зияратта дигән вакытта, Расулыбыз әйткән, саллаллаху алейһи вәсәлләм, сезне гаҗәпләмәсен аларның тышкы кыяфәте. Аларның гаҗәбе аста, ягъни алар нәрсә күрәчәкләр, нәрсә күрәләр, менә аларның андагы хәлләре гаҗәпләндерә. Өст, әйе, тышкы ягы тыныч булса да, аларның эчке ягы әллә нәрсә может булырга. Поэтому Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең мәрхүмнәренең каберләрен тыныч кылсын. Ә шулай иттереп
Авыл зиратының борынгы каберлекләр калган өлеше бүгенге көндә дә шактый зур мәйдан биләп тора. Черкиледә электән халык күп яшәгән шул. 1912 елда ук авылның 331 хуҗалыгында 2800 дән артык кеше теркәлгән. Җәмәгать авылы башка, кавымы башка дигән гыйбарәнең яңа мәгънәләрен, яңа мисалларын без сәфәребез буена ачып киләбез. Менә э, шуңа күрә Ширекле авылының, Ширкиле авылының дөресрәге, э, зират йортына да кереп чыгарга булдык. Э, биредә менә шушы сабан кирпечләре саклана. Аларны мәетне күмгән вакытта ләхәтне каплау өчен файдаланалар. Э, мин инде, мәсәлән, үзебезнең яктан чыгып әйтә алам, Казан арты ягыннан, анда бит инде такта кулланалар, күп җирдә дә шул такта белән каплап кую инде ул э, ләхетне, ләкин менә монда борынгыдан килгән йола бу, элек-электән шулай бу, әле генә каяндыр э, уйлап чыгарылган әйберләр түгел. Э, Саман кирпиче белән каплыйлар һәм иң кызыгы Николаевский районда Ульян өлкәсенең э, биш татар авылы, менә шул биш татар авылы арасында да Бары тик Черкиледә генә бар менә шушы йола, шушы гадәт дип әйтик инде. Аннан соң эш коралларына игътибар итми мөмкин түгел. Алар барысы да әзерләп куелган. Менә шушындый озын сапларга утыртылган балталар. Болар инде кабернең ян-якларын тигезләп барыр өчен кабер казыган вакытта ук. Инде көрәкне болай да аңлыйбыз һәм махсус э, пычаклар дип әйтик инде рессордан ясалган пычаклар шулай ук сап э, киертелгән э, болар кирәкле э, ихтыяҗ булганнан эшләнгән әйберләр чөнки бу урында җир бик каты һәм кабер казыган вакытта ләхет алган вакытта менә шуларны да кулланырга туры килә бу пычак инде кыска сапка менә шул ләхет өчен дип утыртылган үзебезнең якны әйтәм икән инде бездә көрәкнең озыны да ләхет өчен көрәкнең кыскасы инде бездә туфрак Ул кадәр үк мондагы кебек үк ташлы булып, теге каты булып, таш кебек булып тормый. Саман турында тагын шуны әйтәсе килә, бу авылда инде элек-электән сәүдә белән шөгыльләнгән кешеләр булгач, аларның сарайлары да, йорт-җирләре дә киң, иркен булган һәм саманнан эшләгән сарайлар, келәтләр бүгенге көндә дә сакланып калган әле. Әлбәттә, аларны сүтәләр, ләкин саман кирпечләрне юкка чыгармыйлар, кая да булса чыгарып ташламыйлар, аларны шушы зират йортына китерәләр һәм шушында ләхеткә дип кулланалар. Ягъни исраф юк, бер яктан караганда, икенче яктан караганда, электән эшләнгән шушы кирпечләр җирдән ничек итеп ясалганнар, балчыктан ничек итеп ясалганнар, янәдән туфракка кире әйләнеп кайталар. Миңа калса, бу шулай ук теге бик күркәм бер шәрехнамә булып тора әлеге авыл тарихына. Риваятлар дигәннән, авыл яныннан гына тимер юл үткәнгәме, Ширкиле халкын заманында бик шук булганнар, тимер юлны сабын белән ялтыратып, поезд үргә менә алмый интеккәндә, вагоннар басканнар дип тә сөйлиләр. Әмма авыл аксакаллары бу сүзләрне ялган ди. Дөрестән дә, вагон талар дәрәҗәгә җиткән кешегә тимер юлга сыларлык сабын кайдан килсен икән ул?

сарыклар тотабыз, куйлар тотабыз, терлек тотабыз. Менә аларны чалып, асрап, сатабыз. Менә ул бит э, садака гына теге торып э, имамның э, тәрбиясе тәрбияләнә алмый. Менә халык өстендә генә түгел ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән иң халал ризык, иң халал мал үзең кәсеп иткән мал дигән. Менә без э, имам буларак үзебезнең халкыбызга, үзеңнең син җәмәгатеңә иң беренчедән имам кем ул? Имам ул ибрәтле кеше ул. Син башта үзең ничек торуга икән кирәклеген күрсәтеп кара. Аннан соң халыкка сөйлә. Менә шуның өчен без э, сәүдәгәр оныклары буларак без дә сәүдә итә беләбез инде, Аллага шөкер.
Хәзрәт, тәки кереп тикшерергә булдык. Бар микән куйлары, сарыклары дип. Бу бер дә күргән сарыклар түгел без ул. Кайдан килгән тукым бу? Бу породны мин үзем дә бик тә сокланып 13 э, елда күрдем бер җирдә, интернетта. Э, үзем бәләкәйдән үк сарыклар бигрәк тә яратам, терлек яратам. Шуңа күрә э, булса булсын инде чыны дигән ният белән э, белдем кай икәнлеген, менә Куйбышевск областьта, Самарск областьта Кошкинский район бар шундый. Анда село Орловка, анда урнашкан 36 елдан бирле совхоз дружба дигән существовать итә. Шунда барып 13 елда Бәләкәй генә чагаларын китердем мин утыз баш. Утыз баштан менә шулай йөз башка кадәр менгән иде алар. Аннан киметә, киметә, кимеде тә инде. Арттырып та карадык, киметеп тә карадык. Но э, бу э, породадан, бу сарыклардан э, йөзелеп булмый. Жалко. Шуңа күрә бигрәк тә яхшы. Аның ите тәмне, бигрәк тә аның итендә исе юк. Болар элитный санала. Элитный пород булып санала, әлбәттә, хәзергә дә санала и вообще в мире бу итләр иң тәмле итләрнең берсе булып санала. Иң тәмле итләрнең берсе булып санала, чөнки действительно аның жиры ниендә теге тәнендә түгел, ә именно итенең эчендә. Топла мрамор ни ите дигән аның. Бигрәк тә тәмле ите, әлхәмдулилла. Аларга хәзер ничә яшьтә, э, ничә яшь һәм нинди авырлыкта бу ниләр? Э, менә э, чут кенә кечерәгрәкләренә бер яшьлекләр, менә бусына инде бу аталары ике яшьлек. Менә атасында 115 кило чамасы, тегеләрендә бер 100 кило шулай. Алар күпмегә кадәр үсәләр? Вообще сарык үсә ул 3 яшькә кадәр үсә. үсә, рост э, продолжается именно растается. Ә, э, алар тора унар унбишәр егермешәр елда сарык торага мөмкин, если син торсаң. Әмма ләкин аның теге продуктивность э, җиде сигез елга кадәр тотсаң, инде ул зур эш була. Но мин ул кадәргә кадәр тотмый, минеке өч дүрт еллык уже суела бара инде китә. Нигә? Нинди авырлыкка җиткәч, нинди веста суясыз? Любой веста.
Аның бит ул алты айда инде, бу пород алты айда 60 кило живой вес тарта.

Иң тәмле, иң йомшак ит.
Җәмәгать сәфәребезне дәвам итәбез. Без Ширкиле авылыннан чыктык һәм бүген инде туктарга уйламау сәбәпле барабыз алга таба. Кулатка дигән авылга. Бер 80 чакрым юл узып, якынча бер сәгать эчендә, алла бирса, анда да барып җитәрбез дигән өметтә. Әлегә без М5 Урал дигән трасса буйлап барабыз, олы юл дип әйтик инде аны. Аның турында әйтеп узган идек Ширкиледә вакытта. Дөрестән дә, бүгенге көндә дә э, хәрәкәте бик интенсив булган, гел йөк машиналары очрап торган, сәүдә эшләре кайнап торган олы юл бу. Кулаткага баруыбызның сәбәбе шул, анда безне бик кызыклы фольклор әсәрләре көтә дип әйттеләр, һәм менә шул Кулатка авылында без бу сәфәребездә Ульян өлкәсенең иң көньяк ноктасында булачакбыз һәм бу безнең Казаннан иң ерак арага китүебез булачак шушы тапшыруларда. Алгарак китеп шуны әйтик, Кулатка фольклор ягыннан безнең өметләрне аклый алмады. Моннан бер ел элек әлеге вакытта бөтен дөньяның ябыла башлаган чагы иде. Шул сәбәпле без өметләнгән күп очрашулар булмый калды. Алай да киләсе тапшыруда без Кулатка тарихына да тукталып узарбыз. Әлегә чираттагы ноктага юнәләбез. Кулатка районына килеп чыкканбыз икән, без берничек тә Зимница дигән авылны, татар авылын әйләнеп уза алмадык, шушында килдек. Э, монда инде кайсы авылга барсак та, гомумән шушы төбәкнең тарихын казып чыгарып, аны сезгә э, сөйли алабыз, э, инде гомумиләштереп дип әйтик. Ләкин Зимницага килүебезнең тагын бер сәбәбе нәкъ шушында бүгенге тапшыруда берничә тапкыр искә алып узылган Хәбибулла ишанның кабере булу. Хәбибулла ишан ни өчен бүгенге көндә дә бик дәрәҗәле кеше булып, шәхес булып, тарихи шәхес булып э, санала, э, чөнки ул шушы авылда 60 ел мөдәррислек һәм имамлык иткән кеше. Ул мәгърифәтче, ул күренекле дин әхеле булып тора. Аның авторитеты, дип әйтим, Шуның кадәр югары, хәтта бүгенге көндә дә Зимница авылы халкын Ишан авылы кешесе, ишаннар дип йөртәләр. Һәм Зимница кешесе алай-болай берәр җирдә дорфарак сөйләшә башласа яки ярамаган сүз әйтсә, аңа шунда ук, Син бит ишан кешесе, Син болай дип сөйләшергә тиеш түгел, дип кисәтү ясыйлар. Күрүебезчә, 1805 елда туып, 1897 елга кадәр э, яшәгән һәм шушында вафат булган Хәбибулла ишанның шәхесе, аның мирасы, рухы дип әйтик, бу очракта бүгенге көндә дә бу төбәкнең рухи дини нигезен тәшкил итә. Ширкиледән 90 километр ераклыкта урнашкан Зимница авылы тарихы безне кабаттан юлыбыз башына алып кайта. Ширкиленең тарихы гына түгел, бүгенге яшәеше дә әлеге күренекле ишан белән бәйле булып чыкты.
Ул тарихның килә торган изге юлы бар. Менә э, рөхсәт бирсәгез сөйлим аның турында. Безнең менә ул авылның тарихы безнең Ишан бабай белән связан дип әйтәләр. Менә ул Хабибулла Ишан бабай изге кеше булган, ул әүлия кеше булган, әйме? Менә безнең борынгы бабайлар, менә сәүдәгәр халык булганга, Ишан бабай үзенең э, Зимницада мәчет төзегән вакытта һәрбер регионнан, һәрбер авылдан э, хезмәтчеләр эзләп йөрегән. То есть шабашниклар әйтиек, мәчет төзергә ярдәм килеп сораган, кемнәндер болай безнең Черкели халкына килеп ярдәм сораган вакытта безнең э, Черкели халкы инде бу борынгы бабайларның сүзләре. Безнең Черкели халкы не только мал белән генә, даже үзләренең транспортлары белән барып булышканнар. Менә атларын җигеп, адерлар белән, арбалары белән, бөтенесе белән барып күпмедер ай Ишан бабайга хезмәт иткәннәр. Ну, э, монда Сайман авылы бар, Әхмәтле авылы бар, алар да барганнар инде, бүтін якта монда ничә зур мусульман авыллары бар безнең. Менә шул авыллардан барып, Ишан бабайның мәчетен төзеп бетергәч, э, Ишан бабай инде аларга эш хакын түләргә Договорлары булган инде аларның. Эш хакы түләргә, хезмәт хакы. Шунда инде ишан бабай башка халык инде акчамы алган, бодаймы анда, яшьминме алып киткәннәр, әйме, нәрсәгә сөйләшкән булганнар инде. Безнең Черкыли халкы инде, бабаларыбыз, Аллаһ рәхмәтендә булсыннар, әйткәннәр инде, хәзрәт, безгә бернинди дә мал кирәкми, безгә син догаңны бир, дип. мөрәҗәгать иткәннәр, ягъни соралганнар инде Хабибулла Ишан бабабыздан. Ишан бабай җылап, менә шул Черкли халкына бай булыгыз, сау булыгыз, бер нәрсәгә мохтаҗ булмагыз дигән дуаларын Аллаһу Тәгаләгә тапшырып, шуннан без күрәбез үзебезнең менә авылыбызның уңышлы һәм ризыклы һәм дә мохтаҗ булмаулыгын шулардан күрәбез.
Бүгенге көнгә Ульян өлкәсенең татар авылларына кылган сәфәребез безнең иң ерак сәфәрләребезнең берсе булып тора. Ширкиле авылы шул сәфәрнең иң матур, иң күңелле мизгеле. Чөнки сәфәребезнең 5 көнендә безне бөтенләй башка дөнья, башка тормыш көтә иде инде. Шуңа күрә әлегә ашыкмыйк.